מיר האבן אדורך געלעבט זייער א שוידערליכע טראגעדיע זינט אונזער לעצטע פראגראם, דאס הייסט דער אנגריף אין ישראל פון כאמאס וואס האט אומגעבראכט מער ווי צוועלף הונדערט מענטשן. מיר ברענגען אייך היינט א פרעזענטאציע פון שלום בענפעלד, פראפעסאר שלום בענפעלד, פראפעסאר פון געשיכטע עמעריטירט פון וואשינגטאן אוניווערסיטעט אין סעינט לואיס, מיט אברעמי זאקס פרעזענטירער פון כאן אידיש די ישראלדיקע ראדיא פראגראם אויף אידיש און מיר וועלן ארום רעדן דער גרויסע טראגעדיע האתנאה. טייערע צוהערער צום אידישן קול, דאס רעדט צו אייך שלום בענפעלד,

דאסמאל אבער וויל איך זאגן עטליכע ווערטער וועגן א שווערגעניק, וועגן די לעצטע טראגישע געשעענישן אין ישראל. פארשטייט זיך, קודם כל פון א אידישן קוק-ווינקל, אנדערש קען עס נישט זיין, אבער אויך פון א מענטשליכן קוק-ווינקל.

אקוראט מיט פֿופֿציק יאר מיט איין טאג פריער. דעמאלט איז דאס דער ציל געווען קודם כל א מיליטערישע, און די קרבנות זענען געווען מיליטערישע. נישט אזוי איז דער פאל איצט. נישט אזוי איז דאס מיטן פאגראם. איך רוף עס פאגראם ווייל די קרבנות זענען געווען מערסטנס ציווילע, סיי די וואס מען האט טייל אומברחמנות'דיג אויסגעהארגעט אויפן מוזיקאלישן קאנצערט

איך וויל אויך ניט זיך אַרײַנלאָזן אין דער פֿראַגע אויף וויפֿל דער אינערלעכער פּאָליטישער קריזיס אין ישׂראל האָט דערמוטיקט די טעראָריסטן צו אַזאַ מערדערישער חוצפּה. איך וויל אָבער יאָ אויף איין פֿוס אַ ביסל אַרומרעדן די רעאַקציע אין דער וועלט. צו די פארברעכנס פון כאמאס. די מערב וועלט, אמעריקע, קאנאדע, און מערסטע אייראפעאישע מדינות, האבן רעאגירט מיט שארפע קריטיק און גרויסע סימפאטיע פאר ישראל.

איז איז אט די שטיצע א סימן טוב, אביסל אן אפשפאנונג. פארשטייט זיך אז נישט אלע האבן אזוי רעאגירט. די עקס פרעזידענטן אבאמא און קלינטאן האבן זיך ניט געאיילט מיט זייערע דערקלערונגען פון קריטיק פון כאמאס. יא געארט זיך האבן די לינקע קרייזן בפרט די אזוי גערופענע דעמאקראטישע סאציאליסטן פון אמעריקע מיט אנווארפן דעם גאנצן שולד אויף ישראל אבער אפילו צווישן זיי האבן באקאנטע מיטגלידער און פערזענליכקייטן ווי די אזויגערופענע AOC, אלעקסאנדריא אוקאזיאו-קורטעז, סוף כל סוף קריטיקירט סיי כאמאס סיי זייער אייגענע ארגאניזאציע. און איך מוז זאגן אז אפילו בערני סענדערס, וואס אגב איז נישט קיין מיטגליד פון די דעמאקראטישע סאציאליסטן פון אמעריקא, האט גאנץ שארף און גאנץ אפן קריטיקירט חאמאס. די ווארעמע כוואליע פון כמעט איינשטימיגע סימפאטיע וועט לאנג נישט דויערן. מען וועט אנהייבן ווי אלעמאל קריטיקירן ישראל'ס קאנטער אטאקע. מיט אירע באמבארדירונגען פון כאמאס פאזיציעס, די צו שארף, צו שטארק, ממש אומענטשליך, אזוי ווי ישראל וואלט אומיסטן געצילט קינדער, שפיטאלן און שולן מיט אירע באמבעס. דאס איז צום באדויערן צו דערווארטן.

און איך, ווי אלע אידן, מוזן האפן און גלויבן אז די מדינה וועט ארויס פון דעם שוידערליכן קאשמאר א מער פאראייניגטע, אן אויסגעניכטערטע, און א שטארקערע. דאס הייסט, שטארק גענוג צו קומען צו א שלום נישט נאר מיט אירע שונאים, נאר א שלום מיט זיך אליין. א דאנק.
מיט אונז איז אברעמי זאקס און ער איז דער אנפירער פונעם אידישן פראגראם אויף די ראדיא אין ישראל ביי די כאן אידיש דינונג אויף ישראל ראדיא. אברעמי קודם אונזער מיטגעפיל דיר און די גאנצע מדינה און צווייטנס וויאזוי וואס מאכט איר פערזענליך? ווי אזוי גייט איר אדורך? און דערנאך קענט איר אפשר ענטפערן אויף וואס מאכט די מדינה? וואס הערט זיך? וואס איז די לאגע פון דיין קוק אין קאלין ישראל? געדענקעך יום טוב זענען מיר געווען אין כפר חבד, געזאגט לחיים, געווענטליך שמחת תורה איז זייער א לעבעדיגער יום טוב ביי די חבדניקעס, איך בין א עקס חבדניק א געוועזענער, און שמחת תורה האב איך ליב צו פארברענגען דארטן מיט מיינע קליינע קינדער און פרוי, און אינדערפרי האבן זיך אויפגעוועקט פון די ליארעמס, האב איך געמיינט נו, ווייטער ליארעמס, גיין שלאפן. מיין פרוי, מיר זענען ביידע נישט קיין פרומע, האט געעפנט דעם טעלעפאן, אנגעהויבן באקומען די שרעקליכע ידיעות, און איך האב געזאגט. מסתמא האט דאס אביסל איבערגעטריבן, מ'האט גערעדט וועגן צען, וואס מען האט גענומען צען, ס'האט אויס זייער מאל נעמט אלע יארן גענומען איין, צוויי, דרייסיג, קען נישט זיין. מסתמא טרייבט מען איבער ווייל אין די די אפיציעלע קאנאלן האט מען נישט גערעדט אזעלכע זאכן נאר אין די גרופעס און אזוי פון דא און פון דארטן זענען געקומען אביסל ידיעות אבער דורכן טאג האט מען געוואויר געווארן וואס די סיטואציע איז מען האט טאקע געשיקט אביסל ראקעטן מיר זענען געווען זיך באהאלטן מ'האט געהערט ווי די כיפת ברזל ווי זאגט מען אויף ענגליש? כ'האב פארגעסן דאס ווארט אייזענער קופאל יא דאס איז א חידוש באמבארדירט זיי צוריק מ'קען דאס מ'האט געקאנט דאס זייער שטארק הערן די קינדער האבן זיך אביסל דערשראקן אין אוונט מיין קליין קינד ער איז א זעקס יעריגער האט זיך זייער דערשראקן ווייל מיר זענען געלאפן אין א אזיל סתם נישט געדארפט לויפן מ'קען גיין רואיגער, אבער מיר זענען נישט דער ענין, דער ענין איז די שוידערליכע ידיעות וואס מען האט באקומען שפעטער דורך ביינאכט און און טאג אינדערפרי ביז מען האט געכאפט, מען האט נישט געקאנט, ס'איז מען קען דאס נישט גלייבן פשוט, מען קען דאס די שוידערליכע ידיעות, דאס איז אין אזויפיל אינזיכטן, דאס הייסט די טראגעדיע פון אזויפיל אזויפיל קינדער אזויפיל מענטשן אזויפיל יונגע און מיידלעך און קינדערלעך און זיי געשחט'ן פשוט אזוי און מענטשן זעהן די ווידיאוס איך האב נישט געזעהן יום טוב האב איך געזאגט עס איז ביי יום טוב איך זעה נישט און דערנאך האב איך געזאגט איך דארף נישט פאר מיינע געזונט ס'גיט גארנישט איך הער די עדות זאגן און דאס איז גענוג און אזעלכע אזעלכע רציחות פארברענט קינדער און משפחות אין זייערע הייזער, און פארברענט א מיידל לעבעדיגע רעיט, מען האט איר געהייסן טאנצן און פארברענט ממש מעשות וואס מען הערט מען האט נישט געהערט זינטן חורבן, און באבעס און קליינע קינדער און מען האט עס נישט געקאנט מען קען עס נישט אננעמען, און דער עיקר דאס וואס ברענגט ארויס די דער שרעק און דער שוידער איז אז וויפיל צייט האט גענומען און די ארמיי צו צו קומען, דאס הייסט ס'געווען אונטן אזא קאטאסטראפע, מ'קען זאגן מצד אונזער זיכערהייט דא איז אין א געוויסער זיכערהייט אז די די מדינה דאס הייסט די די פאליציי די ארמיי וועט קומען, וועט קומען, ס'וועט נעמען אמאל א פינף מינוט א צען מינוט א צוואנציג מינוט א שעה, אבער נישט אזויפיל שעות וואס שעה'ן וואס האט געדויערט אין געוויסע ערטער נאך מער ס'איז געווען, און איצטער פארשטייט מען מער, ס'איז געווען א זייער גוט קאארדאנירטע, גוט, יא, מיט גענזל פיסלעך, אבער גוט קאארדאנירטע אטאקע וואס מ'האט טאקע ממש ניטראליזירט די ארטיגע בריגאדעס וואס זענען דארטן געווען, האט מען זיי אנגעפאלן, גענוג שטארק אז ס'האט גענומען צייט צו רעאגירן, און דער ענין איז אז די מענטשן דארטן האבן געהאט טעלעפאנען, סאו ס'איז אינעם איין און צוואנציגסטן יאר הונדערט, און מ'שיקט און מ'מעלדעט די משפחות און די משפחות מעלדן אנדערע, און מ'האט דאס געוואוסט און מ'האט נישט געקאנט אבער ארגאניזירן א רעאקציע באצייטנס, דאס איז א שרעקליכע דורכפאל, מ'קען זאגן ממש מיליטעריש ערשטנס, און פאליטיש, און און דער גאנצער דער גאנצער זעלבסט זיכערהייט פון פון מיין פרוי האט מיר געזאגט זאלט מער א טוריסט זאל אריין קומען דא, מען פארשטייט אז ס'איז נישט רעאליסטיש דא אין ירושלים למשל אדער פארוואס זיי קומען דווקא דא אדער אין כפר חבד ס'איז אין צענטראל לאנד אבער אין מען שטעלט זיי נישט דורך ערגעץ איז פארוואס נישט דא דאס הייסט צו פארהאן א געוויסער זיכערהייט וואס האט זיך פארלוירן געגאנגען. א געוויסע א געוויסע זיכערהייט אין דעם וואס ס'איז דא דער וואס שיצט אפ, און דאס איז דאס איז געפערליך, בקיצור, און מען האט עוואקואירט דארטן די ישובים ארום, די קיבוצים ארום עזה, וואס פאר א מעשה איז אז מען עוואקואירט, דאס איז דאס איז א זאך וואס איז נישט געהערט געווארן אליין, און דאס איז מען נעמט דאס ווי גארנישט, יא אז מען עוואקואירט, דאס איז די קלענסטע זאך, אבער דאס ברענגט נאר ארויס וואו האלטן מיר, און מען האלט שלאכטן אין ארץ ישראל, דאס הייסט אין די גרעניצן פון מדינת ישראל, טעג, און זיי אריין געקומען שפעטער נאך, בקיצור די טראגעדיע איז א שוידערליכע און מענטשן זענען איך מיין אז ס'פאראן א אלגעמיינע געפיל פון אנגסט און פון מורא, און פון דער אנדערע זייט דאס איז שוין א פינפטער טאג מיר רעדן איצטער איז דורך און צייטן וואס איך און מען קען זאגן אין זייער א גרויסע פארנעם וואס איז טאקע נישט געווען, מענטשן מאביליזירן זיך, ערשטנס ממש צו גיין אין מיליטער, מען האט מאביליזירט דרײַ הונדערט טויזנט רעזערוו סאלדאטן, דאס איז א צאל וואס איז מסתמא נישט געווען קיינמאל נישט, און מענטשן שיקן הילף און איינלאדענען אנדערע און שטיצן ווי מען קען, ווי מען קען נאר עפעס טון, עפעס העלפן, עפעס צוגעבן, העלפן די משפחות פון דרום, העלפן גייסטליכע הילף, פסיכאלאגישע הילף, מעדיצינישע, מענטשן פארהאן איבער גענוג, למשל געבן בלוט איז מען זאגט נישט צו קומען, מענטשן שטייען אין די רייען, שוין, שוין לאנג מען שטייט אין די רייען צו געבן בלוט, שוין, און מען זאגט אז מען דארף שוין נישט, אבער מען וועט האלטן נאך ווייטער, און מענטשן פשוט עפעס טון, עפעס עפעס עפעס צוגעבן, איז מען קען זען אז דאס דאס גיבט אסאך האפענונג אז אז אונזערע געזעלשאפט איז א שטארקע, מען וויל מען וויל אזויפיל טון, מען שיקט דארטן עסנווארג נאש, פארן אזא מנהג דא אין ישראל מ'שיקט נאשט צו די סאלדאטן מ'שיקט און מ'שיקט און מ'שיקט אבער ס'איז אזויפיל איבער גענוג און מ'גרייט צו ווארעמע עסן און קאלטע עסן און איך ווייס נישט וואס און מער ווי גענוג דאס הייסט ס'פאראן א געפיל אז מענטשן פרואוון עפעס טון עפעס עפעס מיטהעלפן און אז די געזעלשאפט פאראייניגט זיך. יא, די פאליטישע, גוט, איך וועל בעסער רעדן ווייניגער וועגן פאליטיק, אבער אויב מ'וויל נאר מכח א באריכט, מ'קען זאגן אז די פאליטישע שפאנונג וואס איז געווען אין די העכסטע מדריגה וואס קען נאר זיין איז געווארן אסאך אסאך שטילער, אבער נישט ביי אלעמען, למשל עיתון הארץ, הארץ, די די לינקע צייטונג, שרייבט כסדר קעגן נתניהו און קעגן די רעכטע רעגירונג כאילו מיר האלטן פאר די מלחמה, כאילו ווייטער די זעלבע טענות, גוטע טענות שלעכטע טענות, דאס האט נישט צו טון, דאס איז, עס וואונדערט מיר אז מען רעדט אין די זעלבע אופן, כאילו מען קען דאס נישט האלטן אויף א זייט אויף א וויילע, אבער איך מיין אז דאס רוב, און פאראן אנדערע משוגעים רעכטע וואס שרייבן עכט זייער שארף, נישט אין א אפיציעלער קאנאל וואס איך קען זיך דערמאנען, אבער אין די גרופעס מען שרייבט. געפערליכע זאכן, בעסער אפשר, כ'ווייס נישט צו כדאי בכלל צו רעדן וועגן דעם, אבער איך מיין אז דאס רוב, דאס גרויסע רוב, פארשטייען אז יעצט איז נישט די צייט, און היינט האבן מיר געהערט אז מען האט אויפגעשטעלט א אויסנאם צושטאנד רעגירונג, אויב מען קען דאס רופן אזוי, אויף עברית רופט מען דאס חירום, דאס הייסט אויסנאם צושטאנד, און א רעגירונג פון, מען האט געטון, מען האט עס געמאכט צום ערשטע מאל אין זעקס טעגיקער מלחמה. איז גאנץ און זיינע פארטיי זענען אריין אין די רעגירונג, די גרעסטע פארטיי אין אפאזיציע איז נישט אריין אין די רעגירונג, אבער דאס איז נאר אויף א צייטווייליגער אופן, דאס הייסט אלע פארשטייען ס'וועט זיך ענדיגן די מלחמה און מ'וועט ווייטער צוריק קריגן זאך ווי ס'איז געווען, ס'איז נאר אויף א צייט, אבער מ'וועט געבן די אפאזיציע גאנץ און זיינע חברים א אמת'ע השפעה איבער די פירונג פון די פון די פון די מלחמה, דערפאר האט עס גענומען עטליכע טעג ווייל זיי האבן זיך איינגע'אקשנ'ט אז זיי נישט אריינקומען ווי אבזערוואציע עצה געבער נאר טאקע האבן א געוויסע פאראנטווארטליכע און געוויסע שותפות, און איך האף איך האף איך האף וואס אז מ'וועט נישט רייסן זיך צווישן זיך אין די רעגירונג ווייל דאס איז זיכער געשען אין די פארגאנגענהייט אזעלכע זאכן. וואס זענען די צילן פון די פון די מלחמה? איז איר רעדט אז חאמאס זאל לערנען? מען רעדט אין ישראל זייער קלאר כמעט אלע, מען האט דאס נישט געשטעלט ווי אפיציעלער ציל פון דער מלחמה ווייל עס איז פארהאן א פראבלעם מיט דעם, אין ישראל רעדט מען וועגן דעם, וואס שטעלט מען אפיציעל איז מען מען טאר נישט אויפהערן אן דעם, דאס איז זייער א ס'איז א וויכטיגע זאך, איז מען האט עס נישט געטעלט אפיציעל אבער מען רעדט זייער קלאר אז חאמאס וועט נישט זיין נאך דעם מלחמה, ס'וועט נישט זיין אזא ארגאניזאציע, וואס וועט יא זיין דאס הייסט מיט אייננעמען גאנצע עזה פאס, און דאס איז זייער א קאמפליצירטע זאך וואס וועט זיין נאכדעם, אבער ליקווידירן, מען האט יא געשטעלט ווי אפיציעלער ציל פון דער, דאס ערשטנס דאס איז דעפינירט ווי א מלחמה, דאס איז א אויסנאם אין ישראל, ווייל בדרך כלל דעקלערירט מען א מיליטערישע אפעראציע, אפילו אויב עס איז פארהאן א גרויסע אפעראציע, א לאנגע אפעראציע, דאס איז א אפעראציע, אז מען דעקלערירט א מלחמה דאס טרעפט זיך גאנץ זעלטן. און מען האט דערקלערט דער ציל, ווייל מען האט געמאכט, אזוי ווי איך האב שוין געזאגט, יא מען האט געמאכט קאמיסיעס אז מען דארף שטעלן צילן און אויף דעם דארף מען האלטן, איז די צילן איז ליקווידירן די מיליטערישער כח פון כאמאס, נישט פארשוואכן נאר ליקווידירן, איז דאס איז א זאך וואס מען וועט מסתמא מקיים זיין, און ס'וועט קאסטן, און נאך א זאך וואס מיר רעדן וואס. וואס איר האט דערמאנט אבער נישט אזוי קלאר, איר מיין איך פראפעסאר בענפעלד, אז נישט אזוי באריכות דער ענין פון די פון די ארויפניקעס אדער ווי דארף מען זיי רופן די געפאנגענע די געכאפטע, דאס איז א קריזיס וואס האט נישט קיין שום פרעצעדענט. קיין שום פרעצעדענט, דאס איז אפשר דערמאנט עס אפשר אויף אן דעבעט צו אזעלכע זאכן, דאס האט נישט קיין פרעצעדענט, ווען מען האט אמאל גענומען איין סאלדאט, צוויי סאלדאטן, קערפערס פון סאלדאטן, וואס האט דאס געמאכט אין ישראל? איז הונדערט פֿערציק סאלדאטן, נישט סאלדאטן, נישט אלע זענען סאלדאטן פארהאן, קינדער, אלטע, יונגע מיידלעך, וואס איר ווילט, אבער אבער אבער אויכעט סאלדאטן, מסתמא צענדליגע, דאס איז א זאך וואס האט נישט קיין שום פרעצעדענט, און דער צאל אויב מען וועט מאכן אן אפמאך איז אלע אלע טעראריסטישע ארעסטאנטן אלע די גרעסטע די גרעסטע מערדער וואס מיר האלטן ביי זיך דאס איז דער צאל אלע פארשטייען דאס מען רעדט ארום כאמאס זאגט עס נישט אפיציעל אבער עס איז זייער קלאר מען האט גענומען אזויפיל זיי קענען דאס מאנען און ישראל האט נישט קיין סאך ברירות דאס הייסט אויב מען וועט אנהייבן נוצט לאמיר זאגן נישטא קיין מלחמה, מען העט אן פאראנדלונגען, דאס איז דער צו, מען קען רעדן ארום אהין אהער, דאס איז דער צו. און דאס איז אויכעט א טראגעדיע ווייל די טויזנט וואס מען האט געלאזט פאר פאר גלעד שליט'ן האבן געמאכט א גרויסער גרויסער עסק. און פון זיי דאס רוב זענען נישט געווען קיין גרויסע טעראריסטן, דאס הייסט מ'האט געגעבן גרויסע טעראריסטן לאמיר זאגן דרייסיג פערציג, מיר האבן ביי זיך גרויסע טעראריסטן אבער טאקע פירער און טעראריסטן מיט בלוט אויף די הענט, רוצחים, מחבלים, מיר האבן הונדערטער און טויזנטער, אלע ארעסטירטע זענען בערך פֿינף טויזנט. אלע, אבער צווישן זיי אויך די סתם איך ווייס נישט וואס, א קינד וואס ווארפט שטיינער וואלט אים געכאפט אויף עטליכע טעג, איך ווייס נישט וואס, אזעלכע נארישקייטן, אדער סתם א מיטגליד, מען נעמט און מען לאזט צוריק, אבער אבער אויך מערדער ממש פארהאן מסתמא אפשר טויזענטער אבער הונדערטער אסאך הונדערטער זיכער, און ארויסלאזן אלע דאס וועט ברענגען אויכעט א זייער גרויסער היזק און אנדערש ווי צו ארויסלאזן זיי ווייסט מען נישט, און ישראל דער יוניאן איז זייער א אנגעווייטיגטע דאס איז נישט ווי אין אמעריקע אה פאראן דארטן דארטן מען נעמט עס אנדערש אין אמעריקע און אין אנדערע לענדער אין ישראל דאס זייער אנגעווייטיגטע זאך און מען קען דאס בכלל נישט אנהייבן בכלל באַהאַנדלען, טראַכטן, וואָס גייען זיי דאָרטן איבער, ווי גייט עס, אַ סך פון די וואָס זיינען געפאַנגען געוואָרן זיינען פאַרוואונדעטע, אַלטע מענטשן וואָס דאַרפן האָבן רפואות, מענטשן וואָס האָבן זיינען געשאָסן געוואָרן, מ'האָט זיי געשיקט אַזוי און און און און, ס'איז נישט נישט צו נישט נישט צו גלייבן. און איך האַלט אַ טייל פון דער זאַך וואָס איך זאָג אַז דער ציל איז איינעמען גאַנץ עזה און אינגאַנצן ליקווידירן כאַמאַס ווי אַ מיליטערישע אָרגאַניזאַציע און אפשר בכלל ווי אַ ווי א ארגאניזאציע, וואס ווילן זיי טון צו די געפאנגענע, דאס הייסט זיי קענען עפעס ניצן די זאך. דערנאך פארהאן צו רעדן וועגן צפון לאנד, חיזבאלא, מסתמא עס זעט אויס אז אין ישראל אינטעליגענץ וואס דער דורכפאל פון דער אינטעליגענץ איז אזוי אזוי פון דער, מען דארף זאגן אינטעליגענץ אדער ס'פארהאן אן אנדערע ווארט, אזוי אזוי שווער, עס איז שווער צו נעמען דאס אזוי ערענסט און אזוי, זיי האלטן אז זיי דאס זיכער ריכטיג, אבער אבער זיי האלטן, אזוי זעט אויס, אז חיזבאלא האט געהאט געפלאנט אנהייבן א מלחמה מיט אונז איצטער, און אז די גאנצע זאך איז געווען קאארדינירט מיט זיי, מען האט עס געזאגט אפילו יום טוב, דאס הייסט זיי האבן אזוי געהאלטן פון פריער, מען האט געזאגט אפשר די גאנצע זאך אין דרום לאנד איז נאר א זאך אז אין צפון הייבט אן א מלחמה, מען האט אסאך, זייער אסאך, הונדערט, מסתם מער ווי הונדערט טויזענט, רעזערוו סאלדאטן געפינען זיך אין צפון לאנד בכלל. דאס הייסט מען האלט זיך און מען גרייט זיך אויף א מלחמה אין צפון לאנד. מען האט דארטן געעפנט פעלד שפיטאלן און אזוי ווייטער. דאס הייסט מען ווארט אויף פארוואונדעטע, אויף איך ווייס נישט וואס אין צפון לאנד. מען האט עוואקואירט אדער טיילווייז עוואקואירט ישובים אין צפון-לאנד ביים גרעניץ מיט לבנון. דאס הייסט מען האלט אז אין צפון-לאנד גייט קען זייער אנהייבן א מלחמה. יא, און די אויסשפיר אגענטורן האלטן אז עס גייט אנהייבן פון דארטן אין חת עפעס, און ביז דערווייל האט זיך נישט אנגעהויבן אבער דאס קען זייער זיין ס'וועט זיך יא אנהויבן, איך מיין דאס איז סתם מיין בויך ווייט מיין בויך סברות נישט קיין עפעס באגרינדעט אויף עפעס, אפשר מען האט נישט געמיינט ווען מען האט עס געהאט פלאנירט, אויב דאס איז טאקע אמת אז זיי האבן געהאט פלאנירט פירן דאס אלץ צוזאמען, זיי האבן נישט זיי האבן נישט געמיינט אז ס'וועט האבן אזא גרויסע טרויעריגע הצלחה. און פאר דער הצלחה איז ישראל אזוי שטארק דעטערמינירט אין דער מלחמה קעגן חאמאס, אז אפשר זיי מיינען מיר האבן איצטערט דעם גרעסטן קרעדיט און דעם גרעסטן כח אויכעט פרואוון, נישט ליקווידירן אבער אזוי שטארק אריינהאקן אין חזבאלא, זיי זאגן אפשר איצטערט איז נישט די ריכטיגע צייט, ווייל זיי ווילן פילן אז זיי האבן א געוויסער כח איבער דער סיטואציע און נישט לאמיר מאכן יא. איז אין אזא צייט אפשר זיי האבן געמיינט אז ס'וועט האבן א קלענערע הצלחה, מ'וועט הרג'נען ווייניגער, כאפן ווייניגער, און יעמאלט ווען ישראל וועט מאכן א שטארקע אפעראציע אין דרום וועט מען זיי מאכן א אפעראציע אין צפון אויך, עס וועט דאס שטערן און וועלן וועט ישראל וועלן אויפהערן. מ'דארף געדענקען אז ביז אהער איז קיינמאל נישט געווען קיין קאארדינירטע אפעראציע גרעניצן מלחמה פון ביידע פראנטן ס'איז קיינמאל נישט געווען דאס הייסט ווייל זיי האבן צווישן זיך חילוקי דעות זיי זענען נישט איין פראנט און איצטער האלט מען אז דאס איז זייער שטארק קאארדינירט מיט דער אויפפירונג פון איראן פארשטייט זיך דאס איז דאס. א יישר כח וואס מאכט אייער משפחה און און אייער אייגענע, אלע זענען דערווייל פיזיש גוט? יא יא, איך ארבעט אין בן גוריון אוניווערסיטעט ווי אידיש לערער און פון דארטן שיקט מען אלע טאג אסאך אסאך טרויערונגס מעלדונגען פון מענטשן וואס זענען געהרג'ט געווארן פון דער אוניווערסיטעט, דאקטוירים, פראפעסארן וואס ארבעטן אין באר שבע, און וואוינען דארט אין די ישובים ארום, סאלדאטן, יונגע מענטשן וואס געהאלט געפארן מיט זייערע קינדער, מען שיקט כסדר מענטשן וואס, פאר יעדער איינער קען מענטשן וואס זענען איצטער געהארגעט געווארן, און און מיינע חברים יא געפינען זיך למשל אין מיליטער, איך בין געווען אין חרדישע ישיבות דארטן האט נישט געדינט אין מיליטער אבער איך האב א חבר וואס נאכדעם, שוין נישט אין די יארן פון די ארמעי, האט זיך באמיט און געגאנגען און יא געדינט, מ'האט געדארפט אנולירן, ס'איז א גרויסע פראצעס וואס ער האט געמאכט און ער איז דארט איצטער למשל, און איך האב חברים, עכפ חרדים אגב, וואס האבן געדינט אין דער ראבינאט, דער מיליטערישער ראבינאט, אזוי זאגט מען עס, פראפעסאר בלאמפעלד? ראבינאט? רבנות? אפשר ראבינאט איז אביסל דייטשמעריש, פאראן אזא ווארט, ניין? איז רבנות א צווייט, און וואס איז געווען זייער ארבעט? כשרות, כ'ווייס וואס, מאכן פסח, אזעלכע זאכן, כ'ווייס נישט וואס. זאגן קדיש אמאל, און זיי אלע ארבעטן איצטער מיט די קערפער מיט די גופים, און ס'איז געפערליך וואס מען הערט פון זיי, געפערליך געפערליך געפערליך, אסאך חברים מיינע, און איך האב חברים וואס איך האב געקענט שוין שפעטער, איז א מענטשן אין מיינע יארן געפינען זיך איצטער אין מיליטער, דאס הייסט מענער, איך האב פרויען אבער ווייניגער, אבער מענער, איך האב פיר פינף יאר וואס געפינען זיך דארטן, און און מ'דייגעט און מ'דייגעט און שטעל זיך פאר נארמאלע משפחה זיצט אין ישראל למשל אין צענטע לאנד דער מאן געפינט זיך אין מיליטער און און די פרוי מיט קליינע קינדער דארף לויפן אין אזיל ווען עס עס גייט אליארם דאס איז דער דאס איז דער געווענליכע צושטאנד און די לאגע אין זייער אסאך הייזער. איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין דאס רעדט צו אייך מאיר דוד. איר הערט א ספעציעלע פראגראם געווידמעט דעם קריזיס אין ישראל. איר הערט יעצט א דיסקוסיע וואס מיר האבן רעקארדירט ביינאכט אין ישראל און נאכמיטאג אין באסטן דעם עלעפטן אקטאבער צוויי טויזנט דרײַ און צוואַנציק מיט מיר מאיר דוד, שלום בענפעלד און אברעמי זאקס. און מיר זענען זייער דאנקבאר אונזער סטאנציע WUNR ברוקליין פארן לאזן אונז ממשיך זיין אן איבעריגע כמעט דרײַסיק מינוט איר זאלט קענען הערן אונזער שמועס אינגאנצן. האט הנאה.

פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!
איך ווייס נישט צו איר ווילט מאכן קאמענטאר אויף דעם ענין, אבער איך האב געהערט אין אסאך פאלן פון מענטשן וואס זענען טאקע אין כעס אויף דער רעגירונג צוליב דעם וואס עס האט געדויערט אזוי לאנג ביז מען איז געקומען צו העלפן ראטעווען מענטשן. איך האב געהערט וועגן א פאל א מאן אין קיבוץ כפר עזה, כפר גאזא, און ער האט, מ'האט אים ווייזט אויס אוועקגעהארגעט, אבער זיין ווייב האט אים געזוכט עטליכע טעג, נישט ביזן דריטן טאג נאכדעם האט זי באקומען די ידיעה אז ער איז אומגעבראכט געווארן, און זי האט זיך באקלאגט זייער שטארק, זייער ביטער, וואס קיינער איז נישט געקומען, איר הערט אזעלכע פאלן? זייער זייער אסאך, זייער אסאך, מען הערט עס אן קיין שום אפער, איך מיין פאראן טענות קעגן די רעגירונג פון פריער, די טענות וואס מען הערט איצטער, די נייערע טענות איז אסאך מער לעגיטים, רעדן ווייטער וועגן די אלטע טענות, דאס איז זייער וויכטיג, צו האלטן דעם וויכוח, איך ווייס נישט צו אזוי שארף ווי ס'איז געווען, אפשר ס'איז געווען צו שארף אבער איצט ערהאלטן די פריערדיגע וויכוחים איז אביסל מאדנע אין מיינע אויגן, איך מיין ס'איז אביסל א נישט נישט אחריות'דיג, איך ווייס נישט אבער אבער אבער דער דורכפאל איז איז זייער א גרויסע נישט נאר פון די רעגירונג, ערשטענס איך מיין די מיליטער מ'טענה'ט נישט אפילו, די מיליטער אין ישראל איז זייער א, איז מער פאכליך ווי אנדערע צווייגן פון די רעגירונג, און זיי זאגן נישט אז זיי זענען שולדיג, זיי זאגן דאס נישט. זיי רעדן, זיי זאגן מ'דארף נישט רעדן וועגן דעם, אבער אמאל ווען מ'רעדט שוין יא א ווארט, זיי זאגן עס זיי זענען זייער שולדיג, זייער זייער שולדיג. איעדער אויסשפיר אגענטור, און דאס הייסט דער אויסשפיר אפטיילונג פון פון פון דער ארמיי גופא, און אויכעט די רעאקציע, די רעאקציע איז נישט געווען קיין גוטע, מען האט גענומען א באשלוס לאזן דארטן ביים גרעניץ זייער קליינע כוחות, זייער קליינע כוחות, ווייל מען האט געהאלטן אז ס'איז נישטא קיין אמת'ע באדראאונג פון דארטן, דאס איז אפילו מען מיינט אזוי, מסתמא איז די באשלוס געווען זייער זייער זייער נישט קיין קלוגע, דאס הייסט אפילו אויף דעם וואס מען האט געוואוסט יעמאלט. לאמיר זאגן אז מ'נעמט שוין יא, און דערנאך די רעאקציע, אלע אלע זענען מסכים אז די רעאקציע, די מיליטערישע אקציע, דאס איז ערשטנס, איז געווען זייער שלעכט, זייער שלעכט, און מ'האט רעאגירט, מ'איז יא געקומען פאראן אסאך העלדישע מעשות, און מ'האט דארטן געווען, געווען אסאך העלדישע מעשות, איינע מעשה וואס ברענגט אביסל אפשר דערמוטיגונג מען דערציילט דא אסאך איז א פרוי וואס האט געהערט פון די וואטסעפפ און נישט וואטסעפפ די טעלעגראם מייסד זי האט שוין געזען אז ס'פארהאן אזעלכע זאכן ערגעץ אנדערש האט זי געלאפן זי איז די רב שרית רב שרית הייסט די פאראנטווארטליכע פאר די זיכערהייט פון דער ישוב פראן אין דער ישוב גופא זיי זענען דאך נאענט צו דעם גרעניץ האבן זיי אזעלכע מענטשן וואס זענען בדרך כלל נאר מענער אבער זי איז די פירערין וואס איז געווען א פרוי נאָרמען אָדער די ריקערמער איז געװען די אײנציקע פֿרױ, און זי איז געלאָפֿן צו אַלעמען, און זי האָט זײ געהאַלטן אין אַ מע האָט געװאַרט אַף זײ. מע האָט געװאַרט, כ'װײס ניט, כ'דענק נישט דאָס װאָרט אַף ייִדיש, אַז מע שטײט און מע װאַרט, פֿײַנע װאָרט אַף ייִדיש אַף דעם, אַז מע שטײט און מע װאַרט אַף, אַף דעם, דעם שׂונא זאָל קומען, איז ער און דאָרטן געשטאַנען אין געװיסע ערטער און געװאַרט אַף די שׂונאים זאָלן קומען, און עס זענען געקומען עטליכע צענדליגער און מ'האט גע'הרג'עט פון זיי און מ'האט זיי נישט געלאזט אריין און דער גאנצער ישוב, איך מיין נירן, איז געראטעוועט געווארן, און בקיצור און אנדערע וואס זענען געקומען, מענטשן זענען געקומען פון צפון לאנד פשוט געהערט אז ס'פאראן א מלחמה או ס'פאראן עפעס א טראגעדיע און געקומען, מענטשן וואס זענען שוין לאנג אויף פענסיע פון די רעגירונג, פאראן איינער וואס איז געווען דווקא אין מרצ פארטיי, א לינקער, זייער א לינקער, ווי רופט מען אים?

אונטער גענעראלציע עפעס אזוי, און ער איז געקומען אליין און דארטן ממש געפירט, געקומען מיט זיין אייגענע געווער און געפירט דארטן, און אסאך אנדערע, אבער אבער ס'איז געווען א קלאסאלע דורכפאל, וואס איז נישטא נישטא קיין שום צוגלייך, און דערנאך אז מ'רעדט שוין וועגן יא טאקע זיך ווענדן צו די מען איז נישט, איך אויב איר ווילט עפעס זאגען א גוטע ווארט, מען איז נישט צוגעוואינט צו אזעלכע זאכען, מען גרייט זיך נישט צו צו אזעלכע זאכען בכלל, אז ס'איז פארהאן איצטער טויזענט צוויי הונדערט געשטארבענע, ס'איז נישטא אזעלכע זאכען אין ישראל, ס'איז קיינמאל נישט געווען, איז מען איז נישט צוגעגרייט צו קומען צו יעדער איינער, יעדער איינער האט משפחה, עלטערן האט קינדער און אסאך זענען מען האט דארט געהאלטן מען האט פארברענט גופים איך איז מען קען נישט דערקענען די גופים איז פארהאן זייער אסאך מען רופט עס אויף עברית נעדרים פארלוירן געגאנגענע איינגעקומענע איז מען מען האט דארט וואס מען ווייסט נישט ווער זענען זיי די אנאנימער פארהאן איך אין שפיטאלן אנאנימער מען ווייסט נישט ווער זיי זענען און פארהאן מענטשן וואס ווייסן נישט וואו זייער משפחה זענען און פארהאן הונדערט פֿופֿציק איך ווייס נישט וויפיל אין עזה בכלל איז, מ'דארף זיי איצטער זוכן, און מ'געפינט זיך אין אומעטום, און מ'ווייסט נישט, איז מ'איז נישט געקומען צו יעדער איינער און געזאגט אים הער אויס, דיין דיין פרוי, דיין קינד, דיין דאס איז ערגעץ, ניין, איז זיי זיי דארפן לויפן, און דאס איז א זאך וואס איז טאקע נישט צו גלויבן, דאס הייסט אז נאך דריי טעג, פיר טעג, אפשר איצטער איז מען געקומען צו אלע, איך בין נישט זיכער, און זיי האבן געזאגט קיינער רעדט נישט מיט אונז בכלל, דאס איז עכט זייער א גרויסער דורכפאל, מען האט אויפגעשטעלט פון איין טאג אויף מארגן א אפטיילונג וואס זאל דאס קאארדינירן און דורכפירן אבער מען פירט עס נישט דורך גענוג גוט און מענטשן זענען זייער זייער אין כעס און מען קען דאס זייער גוט פארשטיין, מען איז נישט צוגערעדט אויף אזא זאך בכלל. אויב דאס איז א גוטער תירוץ אפשר א טיילווייזער אפשר יא, דאס הייסט אז אויב מען וואלט יא שוין צוגעגרייט, מען קען נישט צוגרייטן זיך צו אזא אויסנעמליכע פאל, אבער אבער פארט מסתמא מסתמא פארהאן זאכן וואס פונקציאנירן נישט. עס איז כדאי צו זאגן אפשר וויכטיג אז היינט איז דער פינפטער טאג נאך דעם אנהייב פון דער מלחמה, פון דער אטאקע, און דער צאל ישראלדיקע אומגעקומען איז שוין, ווי ער זאגט, אברעמי, טויזנט צוויי הונדערט. דאס איז שוין אפיציעל. עס האלט ביים שטייגן אבער, יא?
איך בין נישט זיכער, ווייל עס פאטאליזירט זענען נישט אזויפיל, און איך איך מיין אז ס'וועט נישט שטייגן נאך אסאך מער, דאס הייסט פון אין דער טאג שבת זענען מסתמא אומגעקומען בערך אזא צאל, אומגעפער, און אפשר א טאג נאכדעם אביסל מער, נאך נאך א גרויסער צאל אבער אבער נישט אסאך מער, און ס'וועט שטייגן בשעת מ'וועט אריין גיין פיזיש די סאלדאטן ווערן אריינגעפישט פון דעם האט מען מער געלט וועלן שטארבן מער און ברויכן ווייניגער און וויפיל עס וועלן שטארבן ביי די עזת'ע מער וועלן שטארבן ביי די אידן ווייניגער דאס איז א טראגישער אמת. אחוץ די די דורכפאלן אין אויספיר דינסט און דורכפאלן אין רעאקציע ווען עס איז טאקע געשען. אפשר קען איך באמערקן אז איך בין איינמאל געווען אין א בערגעלע איבער שדרות שדרות, און איך האב געזען אז דארט זעט מען מיט קאמערעס דעם גרעניץ, און מען האט געזאגט אז מענטשן אפילו פרויען זיצן און זיי פארטיידיגן דעם גרעניץ עלעקטראניש פון דערווייטנס, איז דאס אפשר א זאך וואס איז יעצט א פראגע צייכן וועגן דעם, דארף מען דאס בייטן, האט מען שוין גענומען רעדן וועגן דעם. יא טאקע די די פרויען בדרך כלל זענען זיי פרויען וואס זיי רופן איך ווייס נישט אויס אבזעוואטארקעס אפשר דארף מען דאס רופן אויף עברית זאגט מען תצפיתניות דאס הייסט זיי דארפן זיצן און זעהן אז קיינער דערנענט זיך נישט און פאראן איך הערט עלעקטראנישע אפעראטן וואס זענען דארטן געווען וואס אויב מען זעהט עמיצער קומט צו נאנט מען שיסט אויף אים אויטאמאטיש. איז געווען דארט און עס האט געקאסט מיליארדן ביליאנען שקלים די גאנצע אפעראציע דארט און מען האט געבויט מען האט מורא געהאט פאר טונעלן האט מען דארטן געבויט פון אונטן עס האט גערעכענט געקאסט שווערע מיליארדן מען האט דארטן אריינגעבראכט איך ווייס נישט וואס צעמענט איך ווייס נישט וואס ס'איז געווען

יעדער קינד קען די שפילן מיט דעם, מסתמא אין אמעריקע איז דאס פאפולאר, יעדער קינד קען, ניין אויף אידיש, אויף ענגליש ווי זאגט מען דאס? דראון, דראונס?
דראון דראון, דא דאס איז דאס, א דראון אזא, וואס קאסט איך ווייס נישט וויפיל, אפאר הונדערט דאלער, און מען האט מיט דעם אטאקירט יענע מאשינקעס, האט מען עס צובראכן, דערנאך האט מען אטאקירט די גרופע, די פרויען וואס זיצן דארטן, פרויען, ס'נישט פרויען, סאלדאטקעס, זעלנערקעס, מען האט זיי אלע אומגעבראכט, כ'האב געהערט אגב א עדות זאגן פון א דאקטער ער זאגט ער געדענקט נישט אזא טאג וואס איז געווען איין זאך פון דער טאג אין סורוקה דאס איז אין באר שבע די גרעסטע שפיטאל דארטן אין דער אומגעגנט און מען ברענגט העליקאפטערס קומען אריין און ער שטייט דארטן און עס שטייט לעבן אים א פרוי און זי שטייט און זי גייט נישט און ס'קומט נאך א העליקאפטער און זי גייט נישט ער פרעגט איר איך קען אייך איך קען אייך עפעס דינען איך קען אייך העלפן זאגט זי ניין מיין מיין מיידל איז דארטן א תצפיתנית זי זיצט דארטן און איך זוך און ער זאגט איך האב שוין יעמאלט געוואוסט אז זענען אלע דארטן די וואס זענען געווען דארטן זענען אלע געגאנגען. די אטאקירער די כאמאס מענטשן האבן אטאקירט די סאלדאטקעס? יא יא אלע אלע. אה ווארט.
די גאנצע גרופע וואס איז געזעצן דארטן איז געהארגעט געווארן מען האט זיי איר געשאסן איר געקומען דארטן אריין איך האט אריין געקומען און געהארגעט אלעמען. אלע אלע וואס זענען געווען אויפן תצפיתניות, און געווען פאראן א גרופע וואס זיצט לעבן, דאס הייסט זי זיצט לעבן דעם גרעניץ און זיי דארפן קומען בייטן, דאס איז דאס איז מ'האט די גאנצע דער גאנצע בריגאדע דארטן האט מען כמעט זיי זענען געשלאפן, און די וואס האבן געווען די די וועכטער זענען געווען זייער וויינציג. מען האט זיי געהארגעט און מען האט געהארגעט מסתמא שלאפענדיגע רעיט אדער האלב שלאפענדיגע רעיט אסאך סאלדאטן דארטן און סאלדאטקעס זעלנערקעס און אזוי ווייטער אלץ אלץ אלץ יא נישט צום גלייבן שלום. יא איך האב געוואלט פרעגן. ריין סאקס צי ער האט עפעס צו זאגן וועגן דער אינטערנאציאנאלער לאגע. ס'איז מדה, איצט האבן מיר צוויי מלחמות, ביז איצט איז געווען איין מלחמה אין אוקריינע און איצט איז דא א צווייטע מלחמה, און ס'איז פאראן א מין

ס'איז דא א געפאר אז די אז די צוויי מלחמות זאלן זיך צונויפקומען און אז אמעריקע זאל זיין געשפאלטן צווישן איין מלחמה און א צווייטע און נישט קענען העלפן נישט אוקריינע און נישט ישראל וויפיל זי וואלט געוואלט. יעדנפאלס פון אייער קוק ווינקל ווי זעט אויס די אינטערנאציאלע אינטערנאציאנאלע לאגע? ער איז מיט חאמאס, הגם דער דורכפאל איז א משוגענער ווייל דער אונטערשיד מיט די כוחות איז א אומענדליכע, יא דאס הייסט מיר האבן דער בודזשעט פון צהל און דער בודזשעט פון חאמאס איז עפעס נישט צוצוגלייכן בכלל, זיי האבן א קליינער צאל פון קעמפער, איז מען קען דאס פארענדיגן גאנץ גיך, די פראגע איז מען האט מורא געהאט און מען האט מורא איצטער טאמער עמיצער וועט זיך

ער איז נישט קיין פרומער משוגענער, ער איז א מערדער א דאס, אבער נישט קיין, ער איז נישט קיין פרומער ער איז נישט קיין רעליגיעזער פאנאט, איז ער האט עס נישט טון. חאמאס אגב נישט אזוי קלאר צו זיי זענען בכלל ראציאנאלע אין דעם אין דעם פאל, צו זיי ווייסן וואס זיי ווילן, איז על כל פנים איך מיין מיט חאמאס וועט ישראל זיך אן עצה געבן און זייער גיך, איך מיין ס'וועט דאך נישט דויערן קיין לאנגע צייט, בפרט אז מ'פירט זיך גאנץ אגרעסיוו, יא, איך ווייס נישט, איך ווייס, איך מיין אז איר זענט מער לינק געשטימטע ווי מיר, אבער מיר אויכעט, איך בין נישט אזוי רואיג מיט דעם, אבער מען גייט דארטן אריינהאקן זייער שטארק, עס זעט אויס, זייער זייער שטארק. איך זעה מען טוט דאס מיט די גאנצע כוחות וואס ישראל האט, דארף עס נישט דויערן קיין לאנגע צייט. מען דארף, מען קען אייננעמען עזה אין א קורצע צייט, צוויי וואכן דריי וואכן נישט מער, דערנאך וועט בלייבן אזוי ווי די אמת'ע פחד איז דאך אזוי ווי וויטנאם און אזעלכע ארעטער ס'וועט ווייטער זיין אטאקעס און דאס און דאס און דאס קען נעמען א צייט אבער די מיליטערישע כח ארגאניזאטארישע כח וועלן מ'קען עס ליקווידירן גאנץ גיך אבער די פראגע ווען מ'רעדט וועגן אינטערנאציאנאלע אזעלכע עניינים איז אמעריקע סך הכל וואס טוט מען? מען באדראעט מען זאגט ארויס איר העט אנהייבן מיר קען אייך זיך אריינמישן אויב איראן קען זיך אריינמישן קענען מיר זיך אויך אריינמישן וואס מיינט אריינמישן? שיקן באמבעס אדער שיקן מיסלען שיקן מיסלען אמעריקע האט זייער גרויסע מיסלען און די מחשבה איז אז מען וועט דאס נישט פרואוון פשוט, דאס הייסט איראן וועט קען מיינען אז זי וועט שיקען עפעס א מיסל צוויי דריי זאל זיין טאקע לעבעדיג און ישראל קען רעאגירן אביסל באגרענצטע רעיד, אמעריקע קען שוין רעאגירן גאנץ שטארק איז מיט איראן וועט דאס נישט טון און מיר האבן א ערפארונג אז איראן פירט אלעמאל מיט שלוחים מיט און אזוי ווייטער זיי שיקן אנדערע צו פירן זייערע מלחמות און זיי האבן נאכנישט אטאקירט ישראל קיינמאל און און און עס זעט אויס אויס אז ס'וועט נישט זיין ווייטער. אזוי ווי ער האט געזאגט זייער קלאר, די שטיצע וואס ישראל באקומט איז דערפאר וואס די אנגרייף איז געווען א שוידערליכע. מענטשן, כ'מיין פילן זיך מענטשן פון דער גאנצע פון א גאנץ יאר פילן זיך אינפיצירט מיט מענטשן וואס טאנצן וואס דאס זענען זענען כ'ווייס נישט נארמאלע מענטשן איך ווייס וואס. מענטשן וואס ווילן לעבן וואס און מ'פילט זיך נאענט צו זיי. ס'האט געקאנט פאסירן אן זיי ח ו. אגב, ס'איז געווען דארט און זיי ח ו אסאך מענטשן פון פרעמדע מדינות, נישט ווייניג אי אמעריקאנער, רוסן, כינעזער, איך ווייס נישט וויפיל, פון אומעטום, און דערפאר רופט עס א גרויסע סימפאטיע, רופט עס ארויס א גרויסע סימפאטיע, אבער ס'וועט נישט דויערן לאנג און ס'וועט זיך גיין צוריק אויף דער נארמאלער וועג, דאס הייסט אז אמעריקע שטיצט אביסל מער און זאגט אביסל זיך איינהאלטן, און איראפע פארדאמט שוין מער, און רוסלאנד און כינע איז בכלל זאגן אז מיר זענען די ערגסטע, און בקיצור עולם כמנהגו, איך מיין נישט אז ס'וועט טוישן עפעס אויף א לאנגע צייט, שווער צו גלייבן ס'וועט זייער פארענדערן אונזערע, יא דאס איז א טראוומע פאר אונז, פאר אונז איז דאס א זאך וואס איז נישט צו גלייבן, איין זאך קען מען אפשר יא זאגן, די טעראר ארגאניזאציעס און אנדערע שונאים האבן געפרואווט כסדר זאגן ס'איז נישט אמת אז מ'קען נישט זיגן איבער ישראל, מ'קען מ'קען מ'קען מ'קען, אה זיי זאגן אז מ'קען נישט אבער מ'קען, עפעס קען מען טון, און דער ייאוש די פארצווייפלונג וואס איז אריינגעקומען אין די אראבישע מדינות אז מ'קען נישט, דאס האט זייער שטארק געהאלפן, דאס הייסט למשל דער שלום מיט עגיפטן, דער שלום מיט יארדאניע, איצטער דער שלום מיט סאודי אראביע, איינע פון די זאכן איז

אויב עפעס ווילן זיי באצאלן, זיי באצאלן שוין איצטער, אבער אבער אז די קלאפ זאל זיין אזא אז מען וועט פארשטיין אז עס איז זייער זייער נישט כדאי.
מען זאגט אפשר אז חאמאס האט צווישן אלע אנדערע צילן געהאט דעם ציל צו נישט צו דערלאזן א דערנענטערונג צווישן ישראל און סאודי אראביע. די נארמאליזאציע. א געפאר פאר זיי. יא יא יא, די נארמאליזאציע איז א גרויסער אינטערעס פון נתניהו פערזענליך און פון מדינת ישראל בכלל, דאס איז א יא, און ס'איז געווען א גרויסער אינטערעס, און ס'איז קעגן די אינטערעסן פון חאמאס פארשטייט זיך, אבער אזוי ווי מ'הערט איצטערט האט מען עס שוין צוגעגרייט מיט אסאך צייט צוריק, איז נישט אזוי קלאר צו דאס איז דער עיקר זאך, זיי דערמאנען דאס בכלל נישט, איך ווייס נישט צו מ'קען זיי גלייבן צו נישט, יא זיי זאגן אסאך ליגנס אבער זיי רעדן וועגן אל אקצא כאילו די מצב אין די מעטשעט האט עפעס צו טון, די מעטשעט דערמאנט מען כסדר דאס איז זינט די צוואנציגער יארן די מעטשעט און דאס וואס טוט זיך דארטן אין אל אקצא אל אקצא אל אקצא איז דאס האבן זיי דערמאנט איצטער אויכעט זיי האבן נישט גערעדט וועגן אגב וועגן זעלבסט דעטערמינאציע, באפרייאונג פון די עזה ציווילע בירגער, איך האב בכלל נישט גערעדט וועגן דעם, איך האב גערעדט וועגן דעם און נאך אזעלכע זאכן, אבער בקיצור, אל אקצא און געווען נאך עפעס, אבער אבער איך מיין יא, אפשר אפשר די צייט וואס מען האט באשלאסן צו פירן דאס האט עפעס יא צו טון מיט דער נארמאליזאציע אפמאך, און דער נארמאליזאציע אפמאך וועט טאקע מסתמא אפגעלייגט ווערן, ווייל נישט מחמת די אטאקע נאר מחמת די די די קאנטער אטאקע פארשטייט זיך, ס'וועט מסתמא יא אפלייגן, אויף וויפיל צייט איז נישט אזוי קלאר, דאס איז טאקע א פראגע פון ווי וועט אויסזען עזה נאכדעם, ווי וועט אויסזען, דאס איז א פראגע וועט זיך ענדיגן. אגב אגב פראן לינקע איך רעד מיט אייך און איך פיל זיך כאילו איך בין אביסל מער רעכט געשטימט ווי אייך, איז פאראן לינקע וואס האבן געהאלטן מיט יארן צוריק און איצט הערט מען פון זיי אויכעט אזא סברה אז מען דארף איינעמען עזה כדי דארטן אריינברענגען די מילדערע פאלעסטינער אינסטאנץ און מיט זיי מאכן א שלום. דאס הייסט אז דאס דארף זיין א פאראייניגונג אז מיר דארפן, מען האט טאקע גערעדט אויף דעם אז ישראל האט א חוב אדער כדאי זאל איינעמען, עס פארהאן דא עטליכע פראבלעמען יעמאלט געווען, נישט איצטער, איין פראבלעם איז געווען כאמאס האט געוואונען די וואלן, איז בקיצור איז מען געקומען אריין כדי צו אנולירן די וואלן, דאס איז אויסגעזען אביסל מאדנע, אבער איז געווען אזעלכע טענות פון יעמאלט, און די רעכטע זענען דווקא געווען קעגן, וואס דארף מען אריינקומען, מיר דארפן דאגה'ן פאר די פאלעסטינער צרות, און מיר דארפן אונזערע סאלדאטן זאלן שטארבן כדי אבו מאזן דער שונא ישראל דער שואה לייקענער איר ווייסט אז ער האט געמאכט זיינע דאקטאראט אויף אפלייקענען דעם שואה איז דעם מענטש דארפן מיר אפשטעלן דארטן אבער זעט אויס איצטער אז מען האט נישט קיין סאך ברירה און איך מיין די נאכאמאל איר זאגט ליקווידירן חאמאס און ווער וועט זיין אנשטאט? ווייזט אויס על כל פנים אין דער ווייטער צוקונפט, אין די נאנטע צוקונפט וועלן זיי זאגן מיר וועלן נישט קומען מיט ישראלדיגע טאנקן צו דא, עס איז נישט שייך, זיי וועלן פארלירן זייער דער ביסל שטיצע וואס זיי האבן, זיי האבן נישט קיין גרויסע שטיצע, די וואס זיי האבן וועלן זיי עכט פארלירן, אבער אבער אין דער לאנגער צוקונפט, אין דער ווייטערער צוקונפט, מסתמא וועט מען זיי געבן, ווייל מיט זיי, דאס איז אויכעט א שונא, נישט קיין גרויסע ליבהאבער פון ישראל, אבער מען קען מיט זיי פארהאנדלען, זיי זענען מער מילדער, זיי זענען מער ראציאנאל, און מען קען מיט זיי מאכן געשעפטן, און און און יא, און עס זעט אויס טאקע פארשטארקן פון איין זייט די די אקופאציע, אגב דאס הייסט אז די מצב אין עזה וועט זיין אזוי ווי אין וועסט באנק און יהודה און שומרון, דאס איז נישט קיין זייער פויגלדיגער מצב דארטן, אבער מסתמא בעסער, און אגב בעסער אסאך בעסער פאר די פאלעסטינער גופא, איך זאג נישט לאו דווקא זייער גוט אבער אסאך בעסער פאר די פאלעסטינער גופא, דאס הייסט עקאנאמיש און אין אלע אנדערע הינזיכטן, די מצב אין יהודה און שומרון איז אסאך אסאך בעסער פאר די פאלעסטינער גופא ווי אין עזה, און דאס קען זיין א א צוקונפט און הלוואי זאל אויסקומען פון דעם עפעס נאך בעסערס אבער מען זעט עס נישט אבער הלוואי. הלוואי יא. אברעמי, דו האסט געזאגט אז מען וועט ערלעדיגן דעם ענין מיט די פארכאפטע און מען וועט דארפן צוריק געבן געפאנגענע אין ישראל, אבער ווען וועט מען דאס טון? און חאמאס האט שוין געסטראשעט אז זיי וועלן זיי אומברענגען, אויף ווידעא אפילו.
איך ווייס נישט, איך ווייס נישט, דאס קען זיין, דאס קען זיין, איך וועל נישט, איך וועל נישט זיין איבעראשט אויב זיי וועלן דאס טאקע מקיים זיין, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וואס קען מען טון, איך ווייס נישט, דאס איז א גוטע פראגע, אויב מען וועט ליקווידירן חאמאס, איך וועל דיר זאגן, ווי א קליין קינד האף איך אויף א נס, אז ישראל מיט, איצטער זאגט מען אז ס'איז פאראן הילף, מיט עצה געבער פון אמעריקע, אפשר דער אנקל פון אמעריקע וועט העלפן. און וועט מאכן ער וועט עפעס אויסלעזן א קאפאן אין א טייל פון זיי אבער דאס דאס איז א חלום דאס איז מסתמא נישט געשען און עזה איז גרויס און ס'וועט מסתמא נישט געשען איך בין זיכער אז ס'פארן אנדערע וואס האבן אזעלכע חלומות אין אנדערע ערטער אבער מסתמא האט מען זיי אפגעטיילט יעדער איינער אין אן אנדערע ארט אבער אבער אויב אויב חאמאס עקזיסטירט נישט איז נישטא מיט וועמען אזוי שטארק צו פארהאנדלען דאס הייסט איז די די פראגע איז זייער זייער א דרינגענדיגע און די פראגע איז צי די ישראל רעגירונג מיינט אז דאס איז די עכסטע די עכסטע זאך אדער נישט עס זעט איצטער אויס אז נישט אבער דאס קען זיך ענדערן דאס קען זיך ענדערן דאס קען זיך ענדערן עכט אויב די די באפעלקערונג און דער עולם דא אין ישראל דער פובליקום וועט ענדערן זיין מיינוג אז דאס איז יא וויכטיג, די קשיא איצטער רעדט מען וועגן דעם גאנץ ווייניג, לפי ערך, מען רעדט אבער לפי ערך ווייניג, כאילו ס'איז א זאך וואס איז שוין געשען, ער איז געשטארבן, ער איז פארוואונדעט געווארן, יענער איז געכאפט געווארן, געכאפט, מען רעדט נישט וועגן וואס טוט מען אויסלעזן זיי בה מ'ווייס אז ס'וועט קאסטן און וועט קאסטן. און כאמאס האט צייט אגב. מ'האט געווארט פאר די פאר זייערע ארעסטירטע האבן זיי געווארט א טייל פון זיי צענדליגע יארן וועלן זיי ווארטן נאך נאך אפאר זיי לויפן נישט איז איז איז פשוט זאגן לאמיר אפהאלטן די מלחמה און מאכן מיט זיי פארהאנדלונגען און אגב נאך די פארהאנדלונגען וועלן אן האבן א מלחמה דאס הייסט זיי וועלן דאס וויסן וועלן זיי ווארטן און ווארטן ביז איך ווייס נישט ווען דאס הייסט איז איז איז די סיטואציע איז זייער זייער א שווערע, עס זעט איצט אויס אז די באשלוס איז אריינגיין און אננעמען, אבער קען זיין, איך וואונדער זיך זייער שטארק פארוואס די סאלדאטן געפינען זיך שוין נישט אין עזה, איך פארשטיי דאס נישט, און קען זיין אז דאס איז דער, ווייל, פארוואס פרעג איך דאס, ווייל דער קרעדיט וואס מיר האבן איצט איז זייער א גרויסע, און ס'וועט קאסטן און קאסטן, איז מ'דארף עס אפענדיגן, ס'איז נישטא קיין צייט אויף ווארטן און ווארטן. און דאס קאסט אויך א גרויסע סכום געלט, אבער לאז אפ די געלט אן א זייט, און קען זיין טראגעדיעס אגב, ווייל די סאלדאטן געפינען זיך אין געוויסע ערטער, מען קען זיי באמבאדירן, בקיצור, נישטא קיין, ס'איז נישט קיין קלוגע זאך זיצן און ווארטן, מען האט שוין, מען האט שוין געזאמלט די סאלדאטן, הונדערטער טויזנטער, מען דארף עפעס טון, אבער, אבער קען זיין אז דער הסבר איז א טייל מיט דעם, איך ווייס נישט, דער אמת איך ווייס נישט, און כ'ווייס נישט צו ס'איז דא א לעזונג, און, און, און, און. און צו מען מיט טראכט וועגען עפעס א לעזונג און צו וועט זיין מיט וועמען צו מאכען פארהאנדלונגען איך ווייס נישט אפשר מיינט מען אז מען וועט מאכען אזוי שטארק די די מלחמה וועלען זיי זאגען אקעי לאמיר מאכען אן אפמאך און איר וועט ארויס גיין צו עפעס אדער לאזען אונז ווייטער זיין נישט ליקווידירען חאמאס צוליב דעם איך ווייס וואס קען מען טאקע טון אז מען מוז אונטערשטרייכען אז חאמאס האט מען דעמאקראטיש אויסגעוועלט איז אלע שטיצט דעם חאמאס. רבי ס'איז אביסל ס'איז אביסל מער קאמפליצירט איך מוז זאגן איין וויילע די מעשה איז געווען אזוי בוש דער גרויסער חכם האט געהאלטן אז מ'דארף פארשפרייטן דעמאקראטיע איז במילא מוז זיין וואלן און ישראל האט געזאגט ס'וועט אויסקומען פון דעם נישט קיין גוטע זאכן ישראל מיין איך די רעגירונג איז יעמאלט געווען לינק, אה, ווייסט דאך, אין ישראל הייסט דאס לינק. איז ער אנגעהאלטן... לינקער ווי היינט, לינקער ווי היינט. יא, לינקער ווי היינט. אולמערט געווען קדימה. איז ער האט געזאגט, ס'וועט אויסקומען פון דעם שלעכטע זאכן. דאס הייסט, די איסלאמיסטן וועלן געווינען. און בוש האט זיך איינגע'אקשנ'ט. די בוש. און בקיצור, נו, הוא אמר ויהי, אדער אין בעזה, אדער אין בקב דכא, האט מען אים געפאלגט, און זיי האבן געוואונען. יעמאלט האבן זיי געוואונען, דער פרעזידענט איז נאך געווען אבו מאזן, און אין פארלאמענט האבן זיי געוואונען, האבן זיי געמאכט א רעגירונג, אבער אזוי ווי ער איז דער פרעזידענט האט ער די באפולמעכטיגקייט צו אנולירן די רעגירונג, אזעלכע זאכן, די קאנסטעטוציע דארטן איז א פראבלעמאטישע, און מען פאלגט איר נישט, יא, ס'איז געווען איינמאל וואלן, די גאנצע געשיכטע פון די פאלעסטינער פאלק, דער דאס, דער דעמאקראטישער פאלק, איינמאל געווען וואלן, דאס איז דאס. אפשר צו די מאנשאפטן צו די מונציפאליטעטן איז יא געווען אמאל, נישט אלע פיר פינף יאר, אמאל פאראן אמאל נישט, אזוי איז דאס, לעבעדיג יא. איז בקיצור, איז האבן מיר געמאכט א פאראייניגונגס רעגירונג, ווייל אבו מאזן ער איז ער קען נישט, און זיי זענען די פי על או, זיי זענען די פירער פון די פאלעסטינער פאלק, און מיר האבן געמאכט א פאראייניגונגס רעגירונג, אבער מען האט זיך געריסן צווישן זיך זייער אסאך, און יעמאלט, לאמיר זאגן א יאר א יאר נאכדעם, האבן זיי געמאכט אין עזה א מין רעוואלוציע, זיי האבן פשוט אריינגעגאנגען אין די אמטן, אין די דארט אין די מיניסטעריומען פון די פאלעסטינער אינסטאנץ, און מען האט דארטן געווארפן די פאטאחניקעס, די פי על או'ניקעס,

האבן די שליטה איבער עזה, און אין יהודה און שומרון דער אבו מאזן האט געזאגט איך האב די באפולמעכטיגקייט איך ווייס צו ער האט צו ער האט נישט צו אנולירן די גאנצע פארלאמענט און מאכט נייע וואלן און יעמאלט האבן זיי נישט געלאזט חאמאס צו גיין איז בקיצור נישט געמאכט קיין נייע וואלן אבער זיי האבן דארטן א באזונדערע רעגירונג איצטער נאכדעם האט מען שוין ווייטער געמאכט פאראייניגונגס רעגירונגען צווישן זיך זיי האבן געפרואווט אביסל ווייל זיי האבן געזען אז עס שטערט די פאלעסטינער די פאלעסטינער צילן און עס שטערט זייערע צוועקן אבער שוין אסאך יארן וואס דאס איז שוין אינגאנצן צושפרייט און דאס איז צוויי באזונדערע פאליטישע סטרוקטורן אינגאנצן אבער זיי האבן יא געוואונען די וואלן בשעת סע איז דאס איז דאס געווען איינע פון די פראבלעמען. זעקס און פֿערציק פראצענט האבן זיי באקומען אין די וואלן, דאס איז נישט קיין מאיאריטעט, זיי האבן א גרויסע מינאריטעט, אבער פון דעסט וועגן איז עס
נישט זייער גוט אז די די וואלן וואס אונזער איר רופט אים דער חכם און זיך דורך איך בין נישט זיכער, איך בין נישט זיכער, איך געדענק קלאר אז ס'איז געווען דאס איז גענוג אז ס'איז געווען גענוג שלעכט, אבער קיין מאיאריטעט איז דאס נישט געווען, ווי האבן זיי אויפגעשטעלט א רעגירונג? זיי זענען געווען די רעגירונג? אפשר מאך איך א טעות, אבער איך געדענק אז זיי האבן געהאט בלויז א גרויסע מינדערהייט, א גרעסערע ווי די PLO, ווייל ס'איז געווען נאך קלענערע פארטייען וואס האבן אנטייל גענומען אין די וואלן. יא יא, די PLO איז געגאנגען מיט מער ווי איין קאפ. איז נישט געווען קיין, ווי מען זאגט, קיין שטורעם פון

און זיצן האבן זיי באקומען זעקס און פֿופֿציק ווייל ס'איז געווען דאס איז נישט ווי אין ישראל דאס איז מער ווי אין אמעריקע דאס הייסט יעדע שטעטעלע שיקט א מענטש יא דאס איז רעגיאנעלע וואלן געווען איז דערפאר האבן זיי באקומען דאס הייסט שטימעס האבן זיי באקומען דרײַ און פֿערציק אבער זיי האבן יא געהאט א מאיאריטעט אין פארלאמענט אין פאלעסטינער פארלאמענט.

מיט רעכטע פארטייען און ס'איז זייער צעשפאלטען די פאליטיק, איז עס א מעגליכקייט אז מען וועט מאכן א פאראייניגטע רעגירונג?
יא, ווי איך האב שוין געזאגט, היינט האט מען אויפגעשטעלט א אויסנאם צושטאנד רעגירונג, אדער מען מוז געפינען א קירצערע נאמען אויף אידיש, אויסנאם רעגירונג, ניין נישט גוט, איך ווייס נישט, בקיצור, אזא רעגירונג פאר אן אויסנאם צושטאנד, און דאס הייסט אז מען האט נישט אפגעשטעלט א רעגירונג וואס זאל טאקע פונקציאנירן נאך דער מלחמה, ווייל מען האט געגעבן די פארטיי וואס איז אריינגעקומען, כחול לבן פון בעני גאנץ, האט מען זיי געגעבן נאר און זיי רופן דאס מיניסטערס אן קיין מיניסטעריומען, אזוי רופט מען דאס אין ישראל, דאס הייסט מיניסטערס וואס זענען א טייל פון די רעגירונג אבער זיי האבן נישט קיין מיניסטעריום, און דאס איז נישט קיין גוטע טראנזאקציע, דאס הייסט נישט קיין גוטע געשעפט פאר די פארטיי, א פאליטישע פארטיי אין א קאליציאנישע סיסטעם דארף באקומען דאס איז באצאלט זיי מיט מיניסטעריומען איז אז מען גיבט נישט קיין מיניסטעריומען הייסט עס אז ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין רעגירונג און איז נישט קיין קאליציאנישע אפמאך און מען האט זיי האבן נעכטן מען גיבט בודזשעטן פאר א גאנצע געשעפט ווי ס'ווערט געפירט דא איר קענט עס נישט אין אמעריקע אין אסאך אין אנדערע לענדער איז דאס יא פאראן אין ישראל איז דאס מער ווי א נאנטער מזרח'דיגער באזאר אזא, בודזשעט נעים בודזשעט נאה, בקיצור דאס די גאנצע מאכערייקע האט מען נישט געמאכט, און דער אינטערעס פון בעני גאנץ איז נישט צו זיין אין די רעגירונג ווייל ער איז אין צענטער, ער איז קעגן נתניהו אבער נישט אזוי שארף ווי אנדערע, און דערפאר, און נישט אזוי שארף קעגן די רעכטע איך ווייס נישט וואס, וועלט אנשויאונגען און אזוי ווייטער, און דערפאר באקומט ער זייער פאפולער אין די אנטקעטעס, זייער זייער פאפולער, און אין די ער האט א פארטיי פון דרײַצן מאנדאטן פון הונדערט און צוואַנציק און אין די אנטקעטעס באקומט ער פֿינף און צוואַנציק אדער מער, דאס הייסט ער קען זיין דער קומענדיגער פרעמיער מיניסטער, און במילא איז פאר אים כדאי גיין צו נייע וואלן, נישט צו זיין א טייל פון די רעגירונג פון נתניהו, נתניהו געפינט זיך אין א יורידישער פראצעס, נתניהו פירט יורידישע פארענדערונגען און רעפארמעס אדער אנדערע רופן דאס רעוואלוציעס איז במילא איז פאר אים דאס זייער נישט כדאי און פאר די אנדערע פארטייען וואס האלטן נאך שארפער זייער שטעלונגען קעגן נתניהו איז אויכעט זייער שווער צו גלייבן אז זיי זאלן אריינקומען אבער אבער ארויס זאכן יא מ'קען נישט זאל זעהן די צוקונפט אלץ קען זיין איך ווייס נישט איך זעה נישט פארוואס זאל ער האבן דעם אינטערעס דאס צו טון גאנץ אויב ער וואלט געהאט דעם אינטערעס וואלט ער דאס מסתם וואלט ער נישט מסתם ער וואלט געקאנט דאס טון אויב די אנקעטעס וואלטן געוויזן עפעס אנדערש און מ'דארף זאגן נאכאמאל אז מ'האט אויפגעשטעלט היינט א רעגירונג מ'האט דארטן געלאזט אן ארט און מען האט געמאכט פון דער קאבינעט פאראן די רעגירונג, די רעגירונג איז זייער א גרויסע, אלעמאל אין ישראל איז גרויס משוגענערווייז אבער איצטער איז עס נאך אביסל מער משוגענערווייז גרויס, דאך די רעגירונג איז נאר פיר מאנדאטן, פיר פיר פראקציעס סך הכל, אבער מען האט דארטן, בקיצור, און דערצו האט מען איז פאראן א קאבינעט, איז קאבינעט האט ליגאל געוויסע באפולמעכטיגקייטן וואס ער מוז טון עכ פ אין צייטן פון מלחמה, און מען וויל מאכן א קלענערע קאבינעט, איז מען האט באשלאסן אז ס'וועט זיין א קלענערע קאבינעט, מען רופט עס א קיכעלע, און מען זאגט איבערזעצן אויף אידיש מטבחון, דאס הייסט א קליין קיך, פארוואס רופט מען דאס אזוי ווייס איך נישט, וואס זיי וועלן און דארטן וועט גאנץ האבן א גרויסע דעה, א דריטל. און אבער און מ'האט דארטן געלאזט אן ארט אויכעט פאר יאיר לפיד, יאיר לפיד איז דער הויפט פון דער אפאזיציע ווייל ער האט באקומען אסאך מער מאנדאטן ווי בעני גאנץ, יש עתיד פארטיי האט באקומען אויב איך האב נישט קיין טעות אַכצן אדער צוואַנציק מאנדאטן וויפיל האט ער באקומען דארטן? מער, באדייטנדיג מער, אבער אין די אנקעטעס באקומט ער ווייניגער און זיין פאליטיק איז זיין אביסל שארפער קעגן נתניהו איז איך ווייס נישט איך מיין אז דאס איז נישט נאך א מלחמה עס איז נישט נאך א דאס איז דאס איז זייער א אויסערגעווענליכע סיטואציע און לאמיר זאגן נתניהו איז דער ערגסטער ער איז איצטער דער מענטש מען קען נישט ווארטן ביז ווען מען וועט אים ווארפן יעמאלט וועט מען מאכן די מלחמה עס וועט מען מאכן דעם סדר ס'איז פשוט נישט שייך איז במילא און איך מיין פאר פארן פאלק. אבער דער ענין מיט די. מ'האט נישט קיין ברירה, מ'מוז. די די מחלוקת מיט יורידישע זאכן, דאס זעט אויס יעצט ווי א קליינישקייט, אבער דאס האט מען אלץ באזייטיגט און מ'רעדט מער נישט וועגן דעם, נעם איך אן, יא? איך האב ווי איך האב געזאגט פארן עיתון הארץ למשל, ס'איז א חשוב'ע צייטונג, ערויס, מרצ איז דא נישט אריין אין פארלאמענט ווייל זיי האבן נישט געהאט גענוג וויילער, דאס הייסט די לינקע עלעמענט, עכט לינקע, איז גאנץ קליין, אבער זיי האבן מרצ, זיי האבן כח, מרץ, און פארן א צייטונג ווי איר ווייסט מסתמא, הארץ, וואס דריקט ארויס די מיינונגען פון א קליין גרופע פון לאנד אבער א גרופע וואס מען הערט צו, און זיי שרייבן כסדר וועגן אטא די עניינים וועגן דעם וואס נתניהו טויגט נישט און די רעגירונג טויגט נישט און אזוי ווייטער זייער כאילו איז דאס גארנישט געשען איך וואונדער זיך און איך באדויער דאס איך מיין אז דאס איז א אומוויכטיגע זאך איינע פון די זאכן אזוי ווי עס זענען שטארק לינקע א טייל פון זיי אויכעט האבן כסדר סימפאטיע מיט די פאלעסטינער און מיט די פאלעסטינער אבער איצטערט דאס איז נישט דער זאך, איצטערט זענען זיי זייער קאנצעטרירט פריינט פון די זייער שארף לינקע פריינט די וואס האבן נישט ליב די די די דעמאנסטראציעס קעגן די קעגן דאס הייסט זיי זאגן דאס איז די גרויסע פראבלעם דאס הייסט ביז אהער זענען מיר יא געווען א דעמאקראטיע דאס איז די גרויסע פראבלעם די פראבלעם איז די אקופאציע לאמיר רעדן וועגן דעם דאס איז א נארישקייט פאראן אזא עלעמענט אבער בדרך כלל א גרעסערע טייל פון די וואס זענען שטארק לינקע זענען אויכעט זייער שטארק קעגן די רעפארמע אדער רעוואלוציע ווי זיי רופן עס אזוי מען רופט עס רעוואלוציע אגב אויכעט אין מעינסטרים מידיע דאס הייסט אין ישראל די גרויסע קאנאלן דעם צוועלפטן קאנאל, דעם דרייצנטן קאנאל, דער מלוכישער עלפטן קאנאל רופן עס רעוואלוציע, דאס הייסט דאס איז נישט זייער א עקסטרעמע זאך אזוי רופט מען דאס, איז די די יורידישע רעוואלוציע, אדער אין הארץ רופט מען דאס די ווי רופט מען דאס משטרי מלוכישע רעוואלוציע, משטרי איז נישט פונקט מלוכישער אבער דאס הייסט אביסל שארפער, אבער איז זיי רעדן וועגן דעם כסדר וועגן די אלטע עניינים די נייע עניינים אלץ די זעלבע זאך. אה, פאראן אין דעם פארשידענע זאכן, מ'קען דא רעדן און רעדן, איינע פון די זאכן, וואס זאגט מען? ס'פאראן איינע פון די זאכן, מ'רעדט נישט אזוי שטארק, און איך האף מ'וועט נישט רעדן טאקע אזוי שטארק וועגן דעם, אבער פאראן א זאך, אויכעט אין הארץ, מ'רעדט וועגן פארשידענע זאכן, בכלל די רעגירונג איז אזוי שלעכט און דערפאר איז דאס געטראפן, ווי אזוי ווייס איך נישט פונקט, אבער זי איז שולדיג, געענדיגט. איך בין מסכים אז די רעגירונג איז געווען און ממילא איז זי שולדיג, דאס הייסט ס'איז פאראן א, אין די מיליטער איז דאס זייער שטארק אזוי אין ישראל, די איינציגע אינסטאנץ ווי איך האב געזאגט אין ישראל וואס האט אזא אזא ערנסטקייט יא, אז אויב איינער פון דיינע סאלדאטן האבן געטון עפעס שלעכט, דער קאמאנדיר גייט אויכעט אין תפיסה אסאך מאל, אדער מען באשטראפט אים, ס'נישטא אזעלכע זאכן, קענסט זאגן יענער האט געטון יענער האט געטון, מען זאגט אויף עברית השין גימעל, דער וואס שטיצט דארטן איז דער וועכטער וואס שטייט ביים ביים טויער איז מען זאגט ער איז געווען דער שולדיגער יא געווען עפעס שלעכט אה דער דאס ניין מ'קען ס'גייט נישט אזוי איז אבער אונזערע רעגירונגען נישט נאר נתניהו אבער נתניהו איז זייער גוט אין דעם אהה ווי דערמאנט אביסל און טראמפ איז אביסל ווייניגער משוגע ווי טראמפ איז ער כסדר יענער איז שולדיג דער איז שולדיג דער איז שולדיג אבער ס'איז א נארישקייט יעדער איינער פארשטייט אז ער איז געווען דער פרעמיער מיניסטער, אבער פארט, פארהאן עטליכע טענות, עטליכע טענות, איינע פון די טענות, א טייל פון טענות זענען זייער ריכטיגע, פארהאן א טענה וואס איז א סטראטעגיש, נישט טאקטיש, מען רעדט נישט וועגן דער היינטיגע זאך, מען רעדט בכלל, נתניהו האט געהאלטן, און האט עס געזאגט בפירוש כמעט, און אמאל איך רעד בפירוש, כמעט נישט, ער האט נישט געזאגט למשל אין טעלעוויזיע, אבער ער האט עס געזאגט אין ערטער וואס געווען גענוג וואס האבן דאס געהערט, געזאגט אזוי, דער אינטערעס פון ישראל, דאס הייסט דער אינטערעס מצד א רעכטער קוק ווינקל, איז צו פארמיידן א פאלעסטינער שטאַט. פאלעסטינער שטאַט איז עק וועלט. אויב די פאלעסטינער אינסטאנץ וועט זיין שטארקער ווי חאמאס וועט זיין א שטארקע כח, האט עס מער כח אין דער אינטערנאציאנאלער געמיינדע און אזוי ווייטער, וועלן זיי האבן מער כח דאס דורכצופירן. און דאס וועט זיין א קלאסאלער אונטערפאל זאך פאר ישראל. ממילא איז דאס זייער גוט, נישט זייער, ס'איז א גוטע זאך, אז חאמאס עקזיסטירט, זיי זענען אונזערע גרעסטע שונאים אבער עס איז גוט אז זיי עקזיסטירן, מען דארף זיי פארשטארקן ווייל זיי פארשוואכן דער פאלעסטינער אינסטאנץ, מיט זיי קען מען אזעלכע מאכן פארשידענע אפמאכן אזעלכע דורך און אונטערן פענסטער און אזוי ארום פארשוואכן דעם פאלעסטינער אינסטאנץ און בעיקר פארמיידן א פאלעסטינער מדינה, ער האט עס ממש געזאגט, און דערפאר האט מען טאקע געהאלפן חאמאס דאס הייסט מען האט ווייניגער מלחמה געהאט מיט זיי מען האט זיי מער געגעבן געלטער שווערע געלטער אויף צו אנטוויקלען דארטן פארשידענע יוניאנען געווען געוויסע אפמאכן כל מיני הודנה'ס מיט מעשה'ס פארשידענע זאכן און דאס איז א טענה וואס איז ריכטיג און ער האט עס געזאגט און מענטשן וואס זענען מער רעכט פון אים האבן דאס געזאגט און זיי מוזן זיך איצטער פארשטיין אז זיי האבן א טעות געמאכט מען האט געמיינט אז מיר קענען זיך אנייצעגער מיט נאך חמאסניקעס עטליכע פושטאקעס מיט זיך אנייצעגערן מיט זיי און ס'איז נישט אמת אזא חורבן דאס איז איין זאך א צווייטע זאך וואס מען רעדט איז נאך די יורידישע רעוואלוציע און רעפארמע האט דאס פארגעשלאגן און איינע פון די זאכן די שטארקסטע זאכן וואס איז געווען ווי א דעמאנסטראציע מאניפיסטאציע קעגן דעם איז דאס וואס געוויסע רעזערוו סאלדאטן פון די לופט מיליטער זענען נישט געקומען צום דינסט, נישט געקומען זיך צו צוגרייטן, און דאס איז א זאך וואס איז זייער זייער שארף און האט זייער געהאט א זייער א גרויסע השפעה, זייער באווירקט. למשל גלנט האט גערעדט ערב פסח פאראיאר, ס'איז געווען ערב פסח, יאר נאך פורים, אז די מיליטער געפינט זיך אין א שווערע לאגע, מ'מוז עפעס אפהאלטן. און די פאלק האט עס טאקע אפגעהאלטן, מ'האט אנגעהויבן מער פארהאנדלונגען, מ'האט עס אפגעהאלטן. ס'איז זייער א שטארקע זאך. איז, איך מוז זאגן, אפשר דאס איז נישט די צייט צו רעדן וועגן דעם, אבער אפילו אויב ס'איז יא גערעכט, דאס איז זייער, איך מיין, א, א, א, דאס מוז ברענגען א גרויסע זארג וואס דער מיליטער האט אזא גרויסע דעה אין א מדינה, לאמיר זאגן אז ס'איז ריכטיג, לאמיר זאגן אז דוקא די רעוואלוציע וועט ברענגען שוידערליכע, אבער מיט וועלכע קאסט ענדיגט מען דאס, מיט וועלכע, וואס באצאלט מען אויף דעם, איז דאס איז איין זאך, אבער דאס איז, דאס האט גארנישט צו טון מיט דער, מיט דער, מיט דער, מיט דער איצטיקער מלחמה, וואָס יאָ? מען האָט יעמאָלט געזאָגט, ווער איז שולדיק אין דעם, וואָס די אַרמײ ווערט שוואַכער? נתניהו און די רעגירונג, נישט די, וואָס מאַכן דעמאָנסטראַציעס. דאָס הייסט, די, וואָס שטיצן די רעפאָרמע, זיי רופן דאָס רעפאָרמע, זאָגן די, די, די, די, די דעמאָנסטראַנטן, זיי זענען אינגאַנצן משוגע געוואָרן. דאָס הייסט, וואָס, וואָס טוט איר? איר מאַכט שוואַך אונדזערע, די אַרמײ. דאס הייסט אז וואו גייט איר? און יענע זאגן מיר זענען שולדיג, איר זענט שולדיג, דאס הייסט מען מאכט אזעלכע זאכן וואס נישטא קיין אנדערע ברירה, און דאס הייסט איר זענט שולדיג אין דעם גופא. איז אויב די מיליטער איז שוואכער געווארן, און איך בין בכלל נישט זיכער אין דעם, איז קען מען שוין, מ'האט מען קען, מ'רייסט זיך ווער איז שולדיג אין דעם, איז ס'פאראן משוגענע רעכטע וואס זאגן יא, די גאנצע פראבלעם אדער א טייל פון דער פראבלעם איז דאס וואס מ'האט שוואכער געמאכט דעם מיליטער, און דערפאר זענען זיי געקומען אדער דערפאר די רעאקציע איז געווען נישט קיין גוטע, איך גלייב נישט אין די גאנצע מעשה, דאס הייסט עס זעט נישט אויס אז דווקא די לופט מיליטער האט נישט רעאגירט אזוי גוט אין דעם ערשטן טאג, די לופט מיליטער פירט זיך מיט א דארף האבן צילן וואס מען גיבט פון פריער און מען זאגט זיי וואו צו שיסן זיי קענען נישט קלינגטאן ציווילע אין די לאנד און שיסן מען האט עס יא געטון שבת אבער עס איז נישט קיין נארמאלע זאך זיי טוען דאס נישט אגב בכלל שיסן אין מדינת ישראל דארף מען באקומען א באשטעטיגונג פון איך ווייס נישט ווער כמעט פון שטעף פון גענעראל שטאבס איז א זאך וואס און מען האט עס פארט געטאן אן די באפולמעכטיגונג און אן די ערלויבעניש דערלויבעניש וואס זיי האבן געדארפט באקומען, איז איך בין בכלל נישט זיכער אז ס'איז געווען עפעס א פארשוועכערונג אבער ס'איז געווען א געפיל און א טענה, ס'איז געווען א שווער שטארקע טענה, און מען טענה'ט דאס אלץ אלץ היינט אויכעט די די וואס זענען שטארק קעגן נתניהו אז ער מאכט שוואכער די ארמעי, דאס האט מען געטענה'ט פון פריער און דאס איז א טייל פון די טענות קעגן אים, און ווי איך האב געזאגט זיינע שטיצער זאגן פונקט פארקערט. געווען וואלן, מיר פירן אונז אונזערע פאליטיק און איר, א מינדערהייט, צוליב אפהאלטן די מנין, ניצט זיך מיטן מיליטער. און מיר קענען און ביידע זייטן פארהאן דא. בקיצור, די פראגע איז א טיפערע, די פראגע איז וואס טויג די גאנצע רעפארמע, רעוואלוציע, ווי שלעכט איז דאס? דאס איז זייער שלעכט. ווייניגער שלעכט, בכלל גוט, אפשר א טייל איז גוט א טייל שלעכט, אגב ס'דארף פארקומען דארפן פארקומען סעסיעס אין העכסטן געריכט וועגן אנולירן די געזעצן וואס בייטן די בייטן די סטאטוס פון העכסטן געריכט, זיי גייען דינען וועגן דעם גופא, און מ'קען רעדן וועגן דעם זייער זייער באריכות, אבער איך מיין עס איז נישט כדאי היינט פארט, מיר גייען מיר פארקריכן אביסל דאכט זיך. שלום איר האט דערמאנט איר האט דערמאנט שלום איר האט דערמאנט דעם די יום כיפור מלחמה ווען גענוי האט מען גענומען רעדן וועגן די רעגירונג און באשולדיגן די רעגירונג ווייל אלע ווייסן יעצט אלע געדענקען מסתמא כאטש עס איז געווען פאר אברעמי'ס תקופה אז דאס האט אראפגעבראכט די רעגירונג.
איך מיין אז מיט דער צייט האט מען אנגעהויבן קריטיקירן גאלדע מאיר, אבער עס האט געדארפט, קודם כל האט די מלחמה זיך געדארפט ענדיגן, און ערשט שפעטער האט מען זיך גענומען צו די קריטיק. דאס מאל איז די קריטיק שוין אין דער זעלבער צייט ווי די מלחמה, ס'איז אן אנדער מין מלחמה ווייל די מלחמה פון יום כיפור האט געשטעלט אין געפאר די גאנצע מדינה. און איז באפאלן א גרויסע עגיפטישע ארמיי, מען האט נישט געקענט, און אין דער זעלבער צייט די ארמייען פון סיריע און פון ירדן, איז געווען א געפאר סיטואציע, מען האט זיך נישט געקענט ערלויבן א קריטיק פון דער רעגירונג. איצט ס'איז נישט די זעלבע, ס'איז פיינליך, מער פיינליך ווי אין צייט פון דער יום כיפור מלחמה, ווייל די, ווי איך האב געזאגט פריער, ס'איז מערסטנס ציווילע קרבנות, פרויען און קינדער און אלטע מענטשן און קראנקע און אזוי ווייטער. איז די מדינה ווי א גאנץ איז נישט אין געפאר, מעג מען זיך אפשר ערלויבן אביסל קריטיק פון די רעגירונג און אפילו פון די ארמעי, אבער קודם כל מוז מען דורכקומען די מלחמה און דערנאך וועט מען טיפער זיך אריינקוקן אין פארוואס עס איז געקענט אזוי געשען און פארוואס מען דארף טון איצטער צו ענדערן די לאגע, כאמאס האט, זיי זענען כיטרע, זיי האבן גוט געוואוסט וועגן די אלע עלעקטראנישע מכשירים און אזוי ווייטער, און זיי האבן ווי מען זאגט האבן זיי בעיקרון נישט גענוצט זיי אליין האבן נישט גענוצט עלעקטראנישע מכשירים ווייל זיי האבן געוואוסט אז צו זיי הערט מען זיך צו אבער וואס מען רעדט אין אין א צימער צווישן זיך דאס קען דאס קען מען אין ישראל נישט וויסן און זיי האבן פלאנירט א לאנגע צייט. און דאס איז אפשר א נייע לאגע וואס מען קען מיט עלעקטראנישע מכשירים נישט אינגאנצן פארטיידיגן די מדינה מיט אלעס. זיי האבן אלעמאל אבער געהאט שפיאנען ממש דורך דורך דורך און דורך. יא מען דארף, מען זאגט אז די עגיפטער האבן געלאזט וויסן אז עפעס טוט זיך דארטן.

קאנסעפציע, קאנסעפשען, איז אזוי וועט דאס געהאלפן, די קאנסעפציע וואס איז געווען פאר די יום כיפור מלחמה, געווען א קאנסעפציע, דאס הייסט דער עולם האט אזוי שטארק געהאלטן אז עגיפטן האלט נישט ביי א מלחמה, אז די אלע באווייזן אויף דער אנדערער ריכטונג האט מען איגנארירט און קען זיין אז דא איז זיכער געווען א מין קאנסעפציע דאס הייסט מען האט געהאלטן אז מיר קענען זעהן אויף א לאנגע צייט אז חאמאס וויל פארשטארקן זיך ווייל חאמאס האלט נישט ביי אמת'ע מלחמה געווען מלחמות זענען געווען נאר קעגן איסלאמישער דזשיהאד און חאמאס האט זיך נישט

אודיציע, ווי אזוי האט איר שוין געדעקט דעם ענין און ווי אזוי וועט איר דאס דעקן אין די קומענדיגע טעג? זיי האבן גערעדט מיט א סאלדאט וואס א רעזערוו סאלדאט וואס געפינט זיך דארטן אביסל גערעדט וועגן די אונטערנעמונגען וואס מען טוט אויף צו העלפן, פארשטייט זיך כהער נייעס אלע הערן נייעס כסדר זייער אסאך איז איך קען נישט געבן נייעס איינמאל א וואך איז מען רעדט וועגן מער פון א, איך ווייס ער איז אביסל א אידישער אקטיוויסט, דער וואס מ'האט גערעדט מיט אים איז וואס ווי ווי האט עס געשטערט די אידישע אקטיוויטעטן, ווי האט עס ווי האט עס צוטון, ער זינגט אביסל, מ'קען זינגען דארטן און אביסל אויפהייבן דעם מאראל, איך ווייס דאס האט מען גערעדט ביז אהער, אביסל געליינט פון ליטעראטור פון

שלום און אנדענק אויף
לאמיר בעסער זיך טרעפן אויף שמחות. אמן.
עס איז מיין הארץ פול מיט פרייד.